Adolygiadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, beth ydyn nhw a sut gallant fod o gymorth. Mae adolygiad sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn gwneud yr union beth hynny. Maent yn sicrhau fod yr adolygiad yn canolbwyntio ar yr unigolyn, sef eich plentyn, fel eu bod yn cymryd rhan gyda chi yn y trafodaethau a'r penderfyniadau ynghylch y gefnogaeth sydd arnynt ei angen er mwyn cyflawni ein nodau a'u dyheadau mewn bywyd.
Enw fi ydi Rhodri Siôn Thomson. Dwi'n licio yr yr adolygiad yma oherwydd yy dwi'n cael cyfle i weld be' ma' powb yn feddwl amdana fi a dwi'n cael cyfle i newid petha os dwi'n isio. Mae'r drefn yma o o gynnal adolygiad, mae'n teimlo'n llawer iawn fwy positif i ni fel rhieni yym i i fod yn edrych ar bob agwedd o o'r hyn sy' 'di digwydd yn ystod y flwyddyn ola' 'lly a ca'l cyfla i fod yn trafod gyda gwahanol asiantaetha' ynglŷn â â hyn sydd wedi cymryd lle. Dwi'n meddwl hefyd ma' ma' Iolo'n gallu cymryd rhan yn yr adolygiad a mae o hefyd yn teimlo'n bwysig a ac yn mynd o'r cyfarfod yn yn yn bositif bod 'i bod o wedi cael ei wrando, ei lais o wedi cael ei wrando arno 'lly. Ac yym mae o'n teimlo i mi fel fel yym dull o yn symud ymlaen fel rhan o dîm i gyrraedd, sydd yn cyrraedd potensial Iolo, sy'n gweithio tuag at cyrraedd potensial Iolo 'lly. Ac os oes 'na rwbath sydd ddim yn gweithio, yna ma'... 'dan ni fel tîm yn cyd-weithio i edrych ar ar y y y peth hynny yym i fod yn symud ymlaen ac edrych sut fedran ni allu neud petha'n well ar gyfer yym cefnogi yy Iolo ar gyfer y dyfodol.
Bydd eich plentyn yn cael dewis sut y dymunant gymryd rhan yn yr adolygiad, ac mae hynny'n cynnwys beth sy'n digwydd cyn, yn ystod ac ar ôl y cyfarfod. Yn y lle cyntaf, bydd yr ysgol neu'r coleg yn siarad â'ch plentyn ynghylch pam eu bod yn cynnal yr adolygiad, a byddant yna'n penderfynu gyda'i gilydd ynghylch y ffordd orau i'w cefnogi i gymryd rhan. Bydd hynny'n cynnwys penderfynu ynghylch pwy i'w gwahodd i'r cyfarfod. Bydd y bobl sy'n bwysig yn eu bywydau yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â phobail eraill sydd angen bod yno. Efallai caiff eich plentyn helpu i anfon y gwahoddiadau i'r bobl hyn, ac fe fydd cymorth iddynt benderfynu sut i gyflwyno'r wybodaeth. Efallai y byddant am rannu ffotograffau neu ddarnau o waith ac ati. Bydd yr ysgol neu'r coleg hefyd yn cysylltu â chi fel rhiant neu warchodwr i sicrhau bod yn gwybod sut yr hoffech gael cefnogaeth i gyfrannu yn yr adolygiad, a sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth sydd arnoch ei angen. Byddwch yn derbyn gwybodaeth ynghylch sut i baratoi, ac efallai lyfryn paratoi, ble gewch gofnodi'r pethau hynny y dymunwch eu dweud. Gallwch chi ddychwelyd i'r ysgol cyn y cyfarfod neu ddod ag ef gyda chi. Fel yma, ni fyddwch yn anghofio'r pethau yr ydych am eu trafod. Byddwch yn gallu dod â rhywun gyda chi i'ch cefnogi os dymunwch, a bydd y cyfarfod yn para am tua awr i awr a hanner.
Yym, ar gyfer paratoi ar gyfer yr adolygiad, yym, da ni'n cymryd amser i gael sgwrs efo Iolo, lly. Yym, un ai ni, yym, neu fel, fel i rieni fo, neu, yym, fyddan ni'n dod â perthnasau arall o'r teulu i fewn hefyd, fel bod ni'm yn gallu arwain o mewn unrhyw ffordd, lly. Ac mae o'n eitha hoffi mynd trwy be mae o weld sydd yn gweithio'n dda iddo fo, profiadau mae o'n gael, ac, yym, ella weithiau, Be, be sy, be sy ddim yn mynd i ffordd ddo, felly yym 'dan ni'n cael s- dipyn o sgwrs ynglŷn â hyn 'lly, ac yym mae, mae o fel bod o yn gwerthfawrogi'r cyfle o gael, gael deud 'i ddeud. Ar ddiwrnod cynnal yr adolygiad, bydd yr awyrgylch yn wahanol iawn i adolygiad traddodiadol. Bydd cadeiriau wedi eu gosod allan yn anffurfiol ac efallai cerddoriaeth yn cael ei chwarae yn y cefndir. Bydd eich plentyn wedi dewis cerddoriaeth i gael ei chwarae a dewis y lluniaeth yr hoffent ei gael. Efallai bydd darnau o bapur ar y waliau neu fwrdd gwyn i gofnodi eu trafodaeth, neu efallai cew sgwrs am benawdau'r adolygiad. Bydd hwylusydd yn eich arwain drwy drefn y cyfarfod. Bydd yr hwylusydd yn croesawu pawb i gyfarfod adolygu eich plentyn, a bydd yn egluro beth fydd yn digwydd ac yn gosod y rheolau sylfaenol. Bydd yr hwylusydd yna'n gofyn i bawb gyflwyno eu hunain, a sut maent yn adnabod eich plentyn. Yna, byddant yn gofyn i bawb ddweud beth maent yn ei werthfawrogi ynghylch eich plentyn, ei dawn, ei talentau, y pethau sy'n gwneud iddynt wenu a'r pethau sy'n ei gwneud yn hapus i fod yn adnabod eich plentyn. Mae hwn yn rhan bwerus iawn o'r adolygiad, ac mae'n dechrau'r cyfarfod ar nodyn positif. Nesaf, bydd yr hwylusydd yn gwahodd pawb i gyfrannu eu gwybodaeth o dan y penawdau. Byddant yn sicrhau y cewch y gefnogaeth rydych ei angen i allu gwneud hyn. Efallai y dymunwch gyfrannu eich hun, cael rhywun i ysgrifennu ar eich rhan, neu gallech fod eisiau anfon eich sylwadau cyn yr adolygiad i gael eu cofnodi. Fel hyn, gallwch dreulio amser yn edrych ar yr hyn mae pobl eraill yn ei ysgrifennu. Chi sydd i benderfynu sut i gymryd rhan yn hyn ac yn rhoi gwybod i'r ysgol ymlaen llaw cyn yr adolygiad. Beth yw'ch dyheadau ar gyfer eich plentyn? neu beth yn eich tyb chi yw dyheadau eich plentyn? Beth sy'n bwysig i'ch plentyn? Dyma'r pethau sydd yn wirioneddol o bwys iddynt, y pethau sydd yn eu gwneud yn hapus yn fodlon ac wedi cyflawni eu dyheadau. Beth sy'n bwysig ar gyfer eich plentyn? Dyma'r pethau sydd arnynt eu hangen i'w cadw yn iach ac yn ddiogel a'i helpu i ddysgu a thyfu. Sut beth yw cefnogaeth dda? Dyma'r hyn sydd ar bobl eraill angen ei wybod neu wneud i gefnogi eich plentyn fel unigolyn. Beth sy'n gweithio a ddim yn gweithio o'ch safbwynt chi? Gofynnir i chi ystyried hynny o ran iaith, dysg a datblygiad eich plentyn os ydynt yn ddigon hen, ynghylch sgiliau i symud tuag at waith cyflogedig, ynghylch cartref neu fyw'n annibynnol, ynghylch cyfeillion, perthnasoedd eu cymuned ac ynghylch eu hiechyd a'u lles. Mae yma hefyd le i gofnodi unrhyw gwestiynau y gallech fod eisiau atebion iddynt. Unwaith y bydd pawb wedi cyfrannu eu gwybodaeth, bydd yr hwylusydd yn ein helpu i gytuno ar y canlyniadau i'ch plentyn i'w cyflawni. Ar ôl cytuno ar y rhain, cânt eu torri i lawr i dargedau llai, a chaiff ddarpariaeth a chefnogaeth eu hadnabod i gefnogi eich plentyn i gyflawni'r pethau hyn. Efallai y bydd angen penderfyniad gan fforwm ardal neu banel trawsirol cyn cwblhau hyn. Bydd yr hwylusydd yn cadarnhau hyn ac yn dod â'r cyfarfod i ben. Defnyddir y wybodaeth a gesglir o'r cyfarfod adolygu i ddiweddaru proffil un tudalen eich plentyn,

a phawb eraill. Hi, yym Rhia Roberts ydw i, Cynghorydd Gyrfa yym i Gyrfa Cymru o'r tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol. Yym dwi'n rili mwynhau yym bod o rhan o adolygiada Person Canolog. Dwi'n meddwl bod yr y rhieni a'r pobl ifanc yn cael llawer lot mwy allan o'r fath yma adolygiada i gymharu efo adolygiad traddodiadol lle mae pawb yn trafod amgylch y pwr. Mewn math yma o adolygiad yym ma' materion yn ca'l eu trafod a materion eitha anodd yym ar brydia on' mae'n ca'l 'i 'i drafod yn hollol agorad a ma' pawb yn teimlo yn gyffyrddus. Yym Siân Watson dw i, Pennaeth Cynorthwyol yr Uwchradd yn Ysgol Pendalar. Yym dwi'n teimlo bod o'n yym broses dda iawn i neud yr adolygiada fel hyn gan bo pawb yn dod at ei gilydd do's na'm pwysa ar neb mae'n awyrgylch braf a ma' pawb yn ca'l roi cyfraniad ar unwaith. Yym os o's 'a unrhyw broblema yym 'dan ni'n gweithio fel grŵp i gweld be' fedrwn ni neud i helpu'r unigolyn ac yn creu cynllun lle ma' pawb yn gwbod pwy sy'n neud be' ac yym sut i symud ymlaen.
Os ydych chi eisiau gwybod mwy, cewch ragor o wybodaeth yma.